Wel, fi'n credu dylai'r Beibl fod yn ganolog i holl fywyd yr eglwys, i bob agwedd o fywyd yr eglwys ac i holl weithgareddau'r eglwys. Dylai fe fod yn Feibl byw Ac yn Feibl sydd yn ystyrlon i bobl heddi. A fi'n credu rhaid fod yn sail i holl weithgarydd yr eglwys, nid yn unig yr addoliad ar y sil, ond bod ni'n cyflwyno gair Dyw i fewn i bob, bob gweithgaredd o fewn yr eglwys hefyd. Mae yna her sylweddol iawn yn wynebu'r eglwysi, fi'n meddwl. Ond mae angen, mae angen gofal oherwydd i ni, i ni, mae yna rhyw dueddiad gennym ni i sôn am yr rheidrwydd i wneud y Beibl yn berthnasol? Wel, mae'r ma Beibl yn berthnasol y talnod llawn. Yr her yw bod ni'n amlygu i bobl bod y Beibl yn berthnasol, yn hytrach na ceisio i hargohyddi nhw fod yr, yr, yr hen lyfr yma yn berthnasol. Cael nhw i weld mor berthnasol yw'r Beibl yw'r her, ac yn hynny o beth, fi'n credu fod eglwysi, beth bynnag bo'i maint a'i lleoliad, um, yn gorfod estyn i bobl y cyfle i ddarllen y Beibl da'i gilydd ac i drafod y Beibl da'i gilydd. A dyna'r unig ffordd, dwi'n meddwl, mae, mae pobl yn mynd i weld a sylweddoli mor berthnasol yw'r Beibl. Mae'r Beibl le hynod o bwysig yn yr eglwys heddiw ac yn y gymuned tu hwnt i'r eglwys. Ac o fewn y Beibl, o fewn y llyfr yma, dyn ni'n dysgu am Dduw, sut un ydi o, sut mi ydi ymwneud â phobl ar hyd y blynyddoedd, a sut mae'r stori fawr yna yn dal i gael ei hadrodd heddiw. Dwi'n teimlo bod 'na frwdfrydedd newydd i fynd at y Beibl y dyddiau yma. Nid yn unig dyn ni'n cael darlun o sut ddylai eglwys fod, ond dyn ni hefyd yn cael adnoddau o fewn y Beibl i'n helpu ni i ddod allan o'r sefyllfa anodd iawn dyn ni ynddi ar hyn o bryd fel eglwysi. Mae'n bwysig bod pobl yn cael cyfle nid dim ond i wrando ar yr efengel a gwrando ar eiriau'r Beibl, ond i gael ymateb, i gael trafod ac i gael rhoi o'i profiad i hunain. Ac ni'n gweld bod dosbarth yn effeithiol iawn i bobl gael dysgu a deall mwy am y testun ei hunan, ond hefyd maen nhw'n gallu cyfnewid profiadau, ac mae'n syndod faint y'n ni'n gallu dysgu trwy wrando ar brofiadau aelodau eraill o'r dosbarth, aelodau eraill o'r eglwys. Y'n ni'n credu bod hi'n bwysig cyflwyno yr Efengyl a'r Hen Destament mewn gwisg gyfoes a gwneud yr hyn sydd yn y Beibl yn berthnasol i ni heddi. Fi'n credu bod y ffyrdd o gyflwyno'r gair wedi newid, a dwi cant y cant o tu ôl i hynny. Falle bod rhai yn credu mai un ffordd sy o gyflwyno'r gair, a hynny trwy ddarllen ar y Sul, bod y pregethwr yn ei ddarllen e felly, a bod 'na bregeth yn seiliedig ar y Beibl, ond dwi'n credu bod ni'n ffodus iawn bod ni'n perthyn i draddodiad eglwysig lle mae gyda ni y rhyddid i gyflwyno'r gair mewn amryw ffyrdd. Mae Bible.net yn wrth gwrs sydd yn adnodd gwych. Mae yna wefannau gyda ni fel eglwysi, ond fi'n credu bod y rhwydweithiau cymdeithasol yn mynd â'r peth gam ymhellach to. Mae gwefannau cymdeithasol yn rhywbeth rwy'n credu, maen nhw'n wych iawn, chimod, mae yna dudalennau Facebook, mae yna gyfrif Twitter gan bob un o'n eglwysi. Maen nhw'n hawdd i ddechrau i, i weithio ac i weithredu, mae'n hawdd i bwydo nhw. Ond hefyd i fi mae'n ddang- dangos bod, bod yr eglwys yn fyw, chimod, bod gair Duw yn fyw yn yr oes fodern dechnolegol hon, a bod yna le hyd yn oed i air Duw i dreiddio hyd yn oed trwy i'r, i'r, i'r oes yma ac i'r i'r byd cyfrifiadurol dechnoleg 'ma. Fi'n credu bod e'n wych iawn, chi'n bod, bod y gair yn gallu hyd yn oed cael ei addasu i'r fath fodd, i fod e'n gallu hyd yn oed cyfrannu i'r byd hwn, ynddo fe. Mae'n wych iawn. Fel Cymry, wrth gwrs, mae gennym ni hen, hen draddodiad o Ysgol Sul i bob oed, ac yn arbennig yn unigryw felly i Gymru oedd yr Ysgol Sul Oedolion. Hwnnw oedd yn lle ni i drafod, i feithrin pobl yn y ffydd. Da ni wedi gweld yr Ysgol Sul yn dirywio yn ymarferol, ac felly mae yna her wirioneddol sut da ni bellach yn rhoi cyfle i bobl yn eglwysi ni i drafod yn ystyrlon, i ateb y cwestiynau. Dydy bobl bellach ddim am di wrando ar bregeth a derbyn yn naturiol bopeth maen nhw'n glywed. Mae angen rhoi'r fforwm. Felly mae unau angen atgyfodi ysgosil yr oedolion neu creu cyfleoedd newydd. Ond mae'r eglwysi dwi'n gofalu amdanyn nhw, maen nhw wedi buddsoddi mewn offer technegol da iawn A mae cael y dechnoleg yma yn y capeli gyda fi wedi agor drysau ac wedi arwain at bosibiliadau di-ben draw o, o gyflwyno'r gair mewn cymaint o ffyrdd wahanol. Peth arall byddwn i'n ei wneud o bryd i'w gilydd fydd dramatiaiddio darnau o'r Beibl. i ni wneud hynny ar gyfer hanes y Nadolig, wrth gwrs, gyda'r plant a'r bobl ifainc, ond i ni wedi dramateiddio hanes y Pasg, uh, cymryd darnau o'r Testament Newydd lle mae Iesu yn rhyngweithio â phobl, ac mae'r mae gynulleidfa yn dweud bod pethau fel yna yn, yn help mawr i ddod â'r neges yn fyw, fel bod nhw'n gallu gweld a bod y geiriau ar y dudalen yn dod yn weithredoedd ac yn dod yn ystyrlon iddyn nhw. Ambell waith dw i'n darllen, mae'r gynulleidfa'n ymateb. Ambell waith, wi'n gofyn i'r gwragedd i ddarllen un adnod, a mae'r dynon yn ymateb, neu gofyn i'r genhedlaeth iau i gychwyn darlleniad, a mae'r cenedlaeth ei hun yn ymateb. Hefyd, wrth gwrs, mae 'na modd um, cyflwyno fe ar ffurf fideo hefyd, a bod 'na adnodau yn ymddangos ar y sgrin a delweddau a bod 'na sain yn mynd gyda hynny. Felly, mae cyflwyno technoleg i fywyd yr eglwysi wedi bod wedi agor drysau ac wedi arwain at bosibiliadau diben draw, yn dyfe? Gyda'r genedlaeth iau, un peth i ni wedi bod yn gwneud yn ddiweddar yw, um, yw rapio a mae'n rhywbeth sydd wedi tanio dychymyg y bobl ifanc. Mae'n wrth i bodd yn rapio. Mae lot o waith paratoi wrth gwrs, ond mae'r hyd yn oed y gymdeithas pan maen nhw'n ymarfer yn, yn bwysig iawn. a mae pob ymarfer yn cychwyn gyda gair y weddi ac um, felly mae hyd yn oed, mae yna fendith yn y paratoi ynddo fe ac uh, wy'n ffindo hyn pan wy'n paratoi ar gyfer y sir mae yna foddhad yn y paratoi nid jyst y cyflwyno. Mae cant a mil o wahanol ffyrdd fi'n credu i arbrofi A dwi'n meddwl, er tegwch, mae yna llawer fwy o arbrofi'n digwydd na mae pobl yn gwybod. Um, un o'r dulliau ni'n defnyddio ydy um, edrych ar y Beibl trwy gelfyddyd modern a thraddodiadol. Er enghraifft, stori Abram ac Isaac, yr stori honno'n cael ei bortreadu gan arlunwyr, a sut mae'r portreadu hynny yn, yn taflu rhyw oleuni ar y gair, a'r gair yn taflu goleuni ar yr celfyddyd. Dwi'n meddwl beth bynnag sydd yn gweithio wir, tra bod e'n barchus o'r gair ac yn ehangu deall pobl o'r gair, mae, mae unrhyw arbrawf yn werth mentro fi'n meddwl. Mae'r neges yr un fath, mae'r ffordd i ni'n cyflwyno'r neges wedi newid, a wedi gorfod newid, oherwydd mae'n byd ni wedi newid cymaint. I ni'n cael ein cyfyngu wrth gwrs gan ein hadeiladau ni sydd yn siom, mae, mae hynny'n Yn sicr yn ein dala ni'n ôl. Os gen i ddim amheuaeth bod ein hadeiladau ni'n dala ein cenhadaeth ni'n ôl. A dyna paham mae'n bwysig bod ni'n manteisio'r gyfleoedd fel hyn i ddod allan o'n hadeiladau ni a defnyddio'r adnoddau eraill sydd o'n hamgylch ni yn y dre er mwyn hwyluso a cyflwyno'r gair i'r bobl sydd o'n hamgylch ni. Ond mae'n dipyn o her, ond mae'n fraint aruthrol hefyd i ddarganfod ffyrdd newydd o hyd o gyflwyno'r gair heddi. Un peth sydd wedi gweithio yn ymhrofiad i ac yn hanes Eglwys Seion, Baker Street Aberystwyth, yw'r cwrs Alpha. I ni wedi cynnal y cwrs ar hyd y blynyddoedd gyda rhyw dri neu bedwar neu bump yn dod, ond rhyw bum mlynedd yn ôl, Daethon ni splash fawr, a daeth 39. Fe ddaeth bobl ynghyd sy'n eistedd yn eu sedde, sy'n ffyddlon, yn gwrando'n astud ar y gair o Sul i Sul, ac am y tro cyntaf yn hanes llawer ohonyn nhw, cawson nhw gyfle i fod yn agored ynglŷn â'u ffydd. Dyw'r cwrs Alpha ddim yn gwrs perffaith o beth ffordd, ond yn bendant mae'n offeryn ac yn arf yn llaw Duw i gyrraedd pobl yn yn hoes ac yn yn cyfnod ni. Come and explore life's big questions. Find an Alpha near you today. Mae blwyddyn y Beibl Byw wedi bod yn flwyddyn arbennig iawn. Mae wedi bod yn wych gweith cyd-weithio nid yn unig gyda'r mudiadau ond gyda'r enwadau sydd wedi cofleidio'r syniad yma. A mae wedi bod yn braf gweld prosiectau yn dod at ei gilydd, lluniau yn wythnosol yn y tyst yn sôn am eglwysi yn cynnal gweithgareddau, yn cyflwyno Beiblau i blant,